Awle, tun tum kan video ah chuan China dating show lar tak mai Blind Date Show tia an sawi thin chu thlir ho na kan nei ve dawn a ni a. He dating show ah hian nula che lo tak tak te chuan tlangval show a rawn tel te chu an rilru hmin a anmahni induh tir ngei hi an lo tum tlangpui thin a, amaherawhchu chutiang ni lo a. he saw kal sual deuh ta te pawh a awm fo thin a ni. Tun tum ah hian tlangval rawl thar che lo tak mai he saw a rawn tel chungchang kan thlir ho ve dawn a ni. Kum sang hnih sawm hnih kha niin China rama Blind Date saw ah chuan tlangval pakhat chu zah hmel tak chuan a rawn ding chhuak ve a, T-shirt a rawn ha a, mipui te hnenah hian he tlangval hi a takah chuan Ion Makta duai sawm sarih nei a hausa a ni tih reng tu man an hre lo. Tlangval hian in hmel hriat tin a rawn nei in, Physical Education teacher ka ni a, ka hlawh hi thlakhat a Ion sanga vel a ni. Ka nu leh pa te hi lo nei tu pa ngai mai an ni a, chaw siam te, work out te leh nun simple taka hman hi nuam a tih thu a rawn sawi bawk a ni. Heng nula che lo tak tak te hian tlangval te chu an duh zawng a nih loh chuan an hma a light eng reng awma chu an lo hmet thim mai thin a ni. Rei vak lo hnuah chuan nula te light thenkhat chu ngawi rengin a in off tan ta a, a chhan chu a hlawh tlem te leh a chhungkaw background chuan chung nula ho chu a ti hlim zo lo a ni ngei ang. Chung thil a han sawi zawh hnu chuan light in off ri chu a ri ta nuk nuk mai a, mahse contestant pakhat chuan a light chu a la on reng a. Thil hriat duh nei ni awm tak chuan engvangin nge i nu leh pa te hi lo neitu an ni tih hi i sawi lan hmasak kher tiin a rawn zawt a. Tlangval chuan. thawk a han la hal a, ti hian a chhang ta a. A chhan chu Vawikhat chu bialnu ka nei ve a, chu ka bialnu chuan ka nihna a hriat chian hnu chuan min then ta a ni, tiin a chhang a. Chumi hnuah chuan ka lo chhuahna hmun chungchang hi sawilan hmasak zel hi ka duh ta a ni. Chuti chung pawha miin ka kiang a awm an la thlang cheu a nih chuan ka sum leh pai vang ni loin keimah min duh a, min hmangaih vang a nih ka ring a ni, tiin a sawi a. Mipui leh nula ho chu an ngawi ta thap mai a. Tichuan nula pakhat chuan, A nih leh, i bialnu tan eng thil nge i tihsak tha ber nia i hriat? tiin zawhna a rawn siam a. A nui suk a, vawikhat chu ka hlawh zawng zawng ka call khawm a, ka hmeichhe duh zawng tak hmu tur chuan dar kar sawm panga chhung relah ka chuang a, ka hruai chhuak a, chawtui hnai tak tak ei puiin thla khat chhung teh meuh chu chuti chuan hun ka hman pui a ni, mahse chu chuan hlutna reng atan a nei lo. Chung ka thil tih ve te chu mi zawng zawngin thil tha ka tih angin an hmu lo a ni, tiin a chhang a. Contestant number sawm pasarih chuan hmusit takin, Thla khatah sang nga chauh i hlawh a, tin i nu leh pa te hi thingtlang mi an ni bawk a, engtikah nge i ni lei theih i rin? Chu aia pawimawh zawk chu Heng hmeichhia te hnenah hian eng nun nge i hlan thei ang? tiin nangmah kha han in en chhin la, thawmhnaw man tlawm tak tak i ha a, kan zingah hian in nei lo mipa chu kan pawm theiin i ring reng reng em ni? tiin a rawn zawt a. Tlangval chuan muang changin a chhang a, kum tlemte hnuah chuan ka khawl khawm tling tawh mai thei, a ti a. Chutia a chhan lai chuan hmeichhe pakhat chuan, Mahse, Mi pahnih an thawh dun chuan engkim a thleng rang zawk ang tih ka ring, tiin tham loh tak chuan a sawi a. In nei lo leh car nei lo mipa chuan nupui nei turin a qualified tawk lo. Nun pangngai tak i nupui i pek theih dawn chuan heng kan sawite tal hi i neih ngei ngei a ngai a ni, tiin an hrilh a. I tawngkam ngaihthlak a nuamin i zaidam viau a ni maithei. Mahse chu chuan bil a pe thei lo a. Zahawmna hi sum nen a rawn kal thin zawk a ni. Hei hi khawthlang ram a ni lo va, miten inbumna thang a awh mai mai hi an duh tawh lo. I thil tum hi a ahthlak lutuk tiin an nuih dar dar a, chu chu midang pawhin an lo zawm ve bawk a ni. Contestant number pangalna chuan, Thu tha tak tak i sawi a, mahse vawi khat dinner eina pawh i hlawh chhuak daih si lo. Mipa rethei tak tan chuan bil pek chungchangah pawh buaina a tam dawn si a, dik tak chuan fiamthu i thawh mai mai a ni e tiin deuh sawh tak chuan a rawn tawng khum a, contestant number pangana bawk chuan rawn chhunzawm zelin a hmuhsitna chu a lang chiang hle mai. Hmangaihna dik tak a, a va thlum tak em. Mahse hmangaihna hian bil a pe thei lo a. Min zin pui thei lo a, ka phu tawk min lei sak thei lo a, sum nei lo leh hmathlir nei lo mai i ni. Thawh rimna a pawimawih ti a, mahse min ti lawm thei lo a nih hi. Keimah ang hmeichhia chu sawi loh, bansan rawh i khawngawih thlak hle mai, tiin a tawngkhum bawrh bawrh a. Hetiang khawpa an beihna nen pawh hian a zahawmna chu a vawng nung reng a, ka nu leh pa te hian engmah nei lovin bul an tan a, hmangaihna a khatin chhungkua an din a, sum innghahna nghet tak tak an nei lo. Mahse, thinlung hi sum leh pai hausakna lo awm hmain a awm tawh tih ka ring tlat a ni, tia a sawi lai chuan. Contestant number sawm pasarihna bawk chu rawn tawng lehin khai ngaih dan vang kha a nih kha, tun hun thleng pawha re thei taka i la awm. Helai hmuna rawn kal te hi chuan kan thlah kal zel tur te dinhmun tur ngaihtuah chungin a ni kan rawn kal, i fiamthu thawh mai mai ngaithla tur ni lo in, tiin a chhang ve thung a. Thlamuanna, himna leh hlimna kan duh, chu chu min pe thei lo, tia a sawi lai chuan contestant number pangana chuan a rawn sawi ve leh a, hmangaihna a khat chhungkua. Buhfai lei mai mai tura i thawhrimna hi thawnthu duhawm tak a va ni em? Chu i sum lak luh nuihzat thlak tak nen chuan hmun mawi tak takah pawh min hruai thei lo vang a. Mipa naupang khawngaihthlak tak hmangaihna hian rilṭam a ti reh thei tih ngaihtuahtu i nih ber kha. I pianna khuaah kir leh ta la, helaia hmeichhe che lo tak tak erawh hi chu sum nei hnenah hlan mai rawh tiin a hrilh ve leh a. Thusawi apiang chuan light chu a in off zel a, a tawpah chuan light pakhat chauh chu a eng ta. Chu tlangval chu heng nula ho zawng zawng hian sirah hnawlin liam mai rawh le an ti a, mahse contestant number sawmpakuana chuan heti hian a rawn sawi ve ta a, Chaw siam hi nuam i ti tih i sawi em kha? a ti a, tlangval chuan nui sukin nitin deuh thaw chaw ka siam thin a, chaw siam hi i thiam lo a nih chuan chaw tuihnai tak tak ka siamsak thin ang che, a nui suk a. Tichen ah chuan ka hman tlak ve teh mai a nia, a chhan chu eitur tha ka ngainat vang a ni. Nula chuan, Kei chuan chutiang a min ngaihsak thei tu tur mihring chu ka lo suangtuah thin, ka Romeo nge mai chu a ni tiin ngaih no bai tak mai chuan midang ang lo tak chuan a rawn sawi ta a. Chutih lai chuan he nula light tih loh hi chu light dang reng reng in on a awm tawh lo tih kan sawi tawh kha. Chutah Hoss chuan zawhna chu zawtin, A kut chu i vuan duh meuh ang maw? a ti a, nula chuan in sum hauh loh hian teh reng mai tiin tlangval chu a rawn pan ta chhet chhet mai a ni. Nula mitmeng mawi tak mai en pah chuan lawmthu a sawi a, Ka rosum leh pai ni lova kei min thlan avangin ka lawm e. Ka sawi zawh hmain thil pakhat ka hrilh che a ngai a ni. Zirtirtu mai ka ni lo a, mi rethei tak pawh kan ni hek lo. Ka chhungte hian company lian tak an nei a, bank ah hian Yun Maktaduai sawmsarih chuang ka nei a ni. Mahse chu chu thup ka thlang a, a chhan chu ka thil neih hre lo a, tunge ka bulah a ding ang tih ka hriat duh vang a ni, tiin a sawi a. Hmeichhe dang light off tawh te chuan mak tih hmel tak hian an lo thlir a, an in chhir ve ang chu. He show a tawng hnem ber contestant number sawm pasarihna chu a zah luat vangin nge ni dawn ni, a ngawi ta reng mai a, chutiang bawkin number pangana pawh chuan a hmui zipper chu a zip ta hmak mai a ni. Chu stage tawng anin chu emaw kan tihna kha tunah chuan a reh ta thiap mai a. Chu dating show-a stage-a thil thleng mak ber chu mipa pangngai rethei anga rawn inlan kha ni loin kha hmeichhia mualpho pawh dawn loa mipa pangngai a rosum leh pai avanga thlang lova a nihna ang anga thlangtu zawk kha ni mak an tih tak chu. He saw a rawn tel hmeichhe tam zawk hi chuan hmangaihna ni lovin ro sum nei deuh, nuam taka siamtu tur, mi hausa, car chahbi pe theitu tur, hotel changkang ber ber hruai theitu tur a ni an rawn zawn zawk ni. Heng hmeichhia te hian hmangaihna hi. Suma lei thei a ngaiin mi hausa apiang chu be thain hmangaihna chu hlan an tum ta thin a ni. Sawi bel duh neite chuan comment lamah kan rawn sawi belh ve dawn nia aw kan lawm e.